נאר איין זאך וואס מאכט מיר משוגע איז אז כמעט יעדע וואך לייען איך עפעס וועגן א אידיש ווי א טויטע שפראך אדער א שפראך וואס שטארבט אדער א פארטויטע שפראך אדער א

אפשר א דריי הונדערט טויזענט חסידים וואס רעדן אידיש אין בעלגיע, בפרט אין אנטווערפען, ס'זענען אסאך אין מעלבורן, אין לונדון אויך זענען מענטשן וואס זענען נישט חסידים ווי איך, מענטשן וואס האבן. אויסגעלערנט די שפראך, אידיש איז מיין דריטע שפראך, אויב איר קענט אידיש קענט איר אוודאי הערן אז איך האב אן אקסענט, און אבער עס זענען אויך מענטשן וואס רעדן אידיש פון דערהיים, יונגע מענטשן, איך קען אסאך פון די מענטשן וואס זענען אויפן

וואס האט די נייעס יעדן טאג, ס'איז אויך זענען פאראיין ראדיא פראגראמען אין אייראפע, איין אין פראנקרייך, אפאר אין רוסלאנד, א ראדיא פראגראם דא אין אמעריקע אין ניו יארק, ראדיא פראגראם אין מעקסיקא, ראדיא פראגראם אין ארגענטינע, ראדיא פראגראם אין מעלבורן, דאס הייסט אויסטראליע, זענען אויך צייטונגען, די גרויסע חסידישע צייטונגען פארקויפט מען אפשר א פוסיק טויזנט עקזעמפלארן יעדן וואך, דאס איז נישט שלעכט. אט די אלע צייטונגען וואלט געווען אזוי געזונט. און ס'איז אויך דורך בליצפאסט, די טאג טעגליכע צייטונג וואס הייסט טאג שריפט, פון נאר פון צען בלעטלעך און צוויי פון זיי זענען רעקלאמעס אבער דאס איז עפעס. אויכעט זענען נאך אסאך דזשורנאלן אויף אידיש, סיי ליטערארישע וואס די אידישיסטן ערשיינען, סיי פון דער חסידישער וועלט אין אמעריקע, אין אנטווערפ, איזראעל, קינדער זשורנאלן. די דער בעסטער הייסט מעלות, עס איז טאקע א גוטע אויסגאבע, און אויך זענען זיי פארקויפן אין אלע געשעפטן אין בארא פארק, מאנסי, אזוי ווייטער, אויכעט כ'ווייס נישט פון די ספרים פון אבאנאמענטן אבער די פארשידענע אויסגאבעס האבן אסאך, אין פראנקרייך ס'איז א פאראיינע דזשורנאל א וועלטליכע וואס ערשיינט צען מאל א יאר, ס'האט זערא גוטע ליטעראטור זוכה. מענטשן געבן ארויס אסאך ביכער נאך היינט אויף אידיש פון ארום דער וועלט, איך האב געקויפט עפעס וועגן כשרות אויף אידיש פון בארא פארק, א בוך פון פאעזיע פון איזראעיל, און זיי האבן נאך א פארלאג וואס ערשיינט ביכער. ס'מערסטענס אויף אידיש און לאז נו אז ער קען שוין אז ער האט שוין געהאפט ס'איז פאראיין אסאך אויף אידיש צום באדויערען ס'איז נישט פאראיין קיין סאך א.

און איך קען מענטשן אפילו היינט צו טאג לעבן זייערע גאנצע לעבנס אויף אידיש, סא אידיש איז נישט קיין טויטע שפראך, און די נעקסטע מאל וואס איך זעה אזא זאך אין א אמעריקאנע צייטונג בפרט, א אידישע אמעריקאנער צייטונג אויף ענגליש וועל איך זיי צושיקן דאס שטיקל פילם. א דאנק אייך, א גוטן טאג. ס'איז שוין זייער שפעט אין אווענט אבער אקעי, זיי געזונט.